Игровой кино төшерәсе килә иде, минем документаль кино төшерәсе килә иде. Без бик озак русча әйткәндә инде пытались друг друга подкупить. Ләкин менә безнең нәтиҗәдә э, чиста документаль кинода, чиста игровой кинода булып чыкмады. И э, Нигезендә аның документаль кино, ләкин анда игровой моментлар да бик күп. Бу кино җәмгыятьтә булган шикләр турында. Бу безнең глобаль тема. Ә инде идеяга караганда ул безнең төп героинябыз бесплодие белән интегә һәм Күп еллар бу проблема белән яшәгәндә, ул якыннарыннан, чит кешеләрдән күп төрле осуждение сүзләре ишетә һәм фильмда шуның турында сөйли.

Минем исемем Тальят Хватулина. Мин Казан федераль университетында журналистика юнәлеше буенча укыйм. Һәм безнең янда тагын бер кыз булырга тиеш. Аның исеме Зифия Хәсәнова. Ул шулай ук журналистика факультетында укый. Һәм быел без менә шундый кечкенә составта документаль кино төшердек һәм ул документаль кино белән халыкара бәйгеләрдә катнаштык. Ләйлә балачактан ук фотога төшерү белән мавыгып үсә. Киләчәк тормышын әлеге һөнәр белән бәйләргә теләгән кызны хыялы Казан дәүләт мәдәният институтына алып килә. Ул кино операторы булырга укый. Мин Зайнуллина Ләйлә, Казан дәүләт мәдәният институтында кинооператорга укып чыктым биш ел. Кызлар төшергән Юк дип аталган фильм да Ләйләнең диплом эше. Быел Узган ел булачак инде. Ләйлә университетны тәмамлаганда аңа диплом эшен төшерергә кирәк иде һәм ул безне булышырга чакырды. Без бик зак тема турында уйладык һәм безнең иң глобаль Максат иде инде ул менә Ләйләнең дипломын төшерергә. Әйе. Һәм шул максат белән төшердек. Кино төшерү җиңел эш түгел. Ләйлә дә, ярдәм сорап, дуслары Талия белән Зөлфиягә мөрәҗәгать итә. Зөлфия фильмның идеясын тәкъдим итсә, Талия режиссер, ә Ләйлә оператор эшен башкара. Киргизиядә бик күп яхшы әйбер булды, ләкин нәкъ менә әлеге мизгел минем исемдә калды. Без утырабыз, хәзер показ башланырга тиеш. Ә кешеләр керә дә керә, керә дә керә кинотеатрга, һәм бер заманада урын калмый. Ләкин кешеләр барыбер керә, алар алга, идәнгә утыралар, берничә рәт тезелешеп. Алар утыралар баскычларга, алар артта басалар. Һәм шулкадәр күп кеше безнең киноны карый. Һәм ахырдан әле безгә бик күп төрле сораулар бар иде. Һәм Нәрсә кызык әлеге фильмда Ләйлә режиссер-постановщик, мин режиссер, Ләйлә әле оператор да һәм бөтен якка карата сораулар булды. Теге как вы выстроили этот кадр дип. Как вы добились двойной экспозиции? Менә этим что вы хотели сказать? Һәм ул шундый рәхәт үзеңнең кинаң турында шулкадәр сораулар ишетү. Чөнки сораулар бар икән, димәк, кино кызыклы. Фильмның төп герое Илсияр. Ул үзенең тормышы турында, үзе очрашкан проблемалар турында сөйли. Илсияр күп еллар балага уза алмый һәм шул сәбәпле җәмгыятьнең үзен кабул итә алмавы белән очраша. Хәзерге безнең максат ул ютубка чыгу. Үзебезнең YouTube канал ясау. Э, без ул YouTube каналны инде ул идеяны әллә берничә айлар инде йөртәбез. Э, Алла бирса, январьларда аны башкарырбыз дип уйлыйбыз. Юк дигән киноны безнең YouTube каналда карап булачак. Э, ссылкаларны тоже сезгә бирербез. Һәм сез карап үзегезнең Фикерегезне безгә җиткерсәгез, безгә бик файдалы булыр иде.